Croeso i'r uned nesaf. A'r ddau enw sydd gyda ni heddi yw Felix a Festus. Ac os ych am ddilyn y stori yn y Testament Newydd, wel wrth gwrs, mae angen troi at lyfr yr actau i benodau 24 a 25, ac yn mynd trwy'r 24 ac i'r ddeuddegfed bennod yn pennod 25. Fel arfer gawn ni brawddeg o weddi. Trigyrhau wrth ei marglwydd dduw am ein ffalster ysbrydol. Yn gwybod beth sy'n gyfiawn a gonest, ond yn dewis ffordd cyfaddawd hunangyfiawn, neu yn cau ein llyged i ymddygiad anfoesol ac anghyfrifol. Deuwn wrth flaen heddiw, yn ymwybodol fod yna sawl Felix a Festus yn ein cymunedau, ein gwlad a'n byd. a ninnau yn ofnus i'w beirniadu rhag tarfu ar y fyd anghyfiawn. Amen. Yr oedd Felix a Festus yn ddau o gymeriadau diddorol y rhan ola o lyfr yr acte, a hynna cyn bod Paul yn cyrraedd Rhufain. Mae'r stori yn symud yn ddigon buan ac yn ôl Llyfr yr Actau, ac oedd Paul wedi cael ei roi ar brawf nifer o weithiau, a bu mewn cyffion a'i ddal mewn carchar yn gyson. Yr Iddewon a gyhuddodd Paul o dorri cyfreithiau ac roeddent yn awyddus i'w wared, i'w ladd, heb bod nhw'n cael eu dal ar fai. Drwy geisio ei gyrchu i Jerusalem byddent yn creu sefyllfa i'w ladd. Ond er tegwch ar system Rufeinig, roedd y Ddeddf yn ceisio tegwch a rhoi cyfle i'r cyhuddedig amddiffyn ei hun. Gwelir y cyhuddwyr Iddewig mewn golau gwâl, ac roedd y ddau farnwr, proculator yw'r term yn Saesneg, sef swydd un a fydde'n gweithredu ar ran yr Ymerawdwr i sicrhau gofal a chyfiawnder, roedden nhw hefyd wedi methu yn eu dyletswyddau. Gwelir bod Felix a'i olynydd Ffestws am gadw ochr yr Iddewon. O'n nhw ddim eisiau sathru nhw fath yn y byd. Ond hefyd am sicrhau na fydde unrhyw un yn medru eu cyhuddo nhw o wneud cam gyda'r drefn Rufeinig. Sefyllfa felly oedd y tu ôl i Felix gael ei alw'n ôl i Rufain yn y flwyddyn 50, sori, 60 oed Grist, gan fod cyhuddiadau o greulondeb a thwyll yn ei erbyn. Roedd yn ddigon parod i ofyn am arian gan Paul, a phan a dywodd am Rufain, roedd e'n ddi hid am gyfiawnder gan adel Paul yn y carchar, er mwyn plesio'r Iddewon. Cymeriade hunanol a dauwynebog oedd y ddau farnwr, a prin bod y naill na'r llall yn deg yn eu dedfrydu. Cerddai y ddau lwybre hunan-fantes heb dorri'r ddeddf na chreu cynnwrf. Dyna oedd y byd a wynebe Paul ac arweinwyr eraill yr eglwys fore. Byd a wyddai beth oedd cyfiawnder a thegwch, a byd a gydnabyddai beth oedd twyll ac anfarch. Cyfrifoldeb Filics a Ffestws oedd dyfarnu'n deg a chyfiawn, ond ni wnaethant lwyddo i wneud hynny. Fe ddywedodd Churchill un tro bod y gwrthwynebwyr yn eistedd ar y meinciau gyferbyn a bod y gelyn y tu ôl iddyn nhw. Pwy yw gelyn yr eglwys bellach? Onid y sawl sy'n awyddus i'w gwared, ac eraill sy'n ddu hyd o'i hamgylchiadau? Pwy sy'n fychanus o'r eglwys yn y byd? Ai yr anffyddwyr, neu'r sawl sy'n gwerthfawrogi'r neges, ond yn ddu hyd am dranc yr eglwys? Golchodd Peilat ei ddwylo, ac felly Felix a Ffestws. Hawdd deall dadleuon yr Iddewon, wrth gwrs, ond pa rinwedd sydd i swyddogion Rhufain? Mae'r sawl sy'n golchi dwylo yn wir elynion cyfiawnder, y sawl sy'n cerdded i ffwrdd wedi gweld anghyfiawnder ar waith, y sawl sy'n cyfaddawdu gyda chyfiawnder. Pwy yw Felix ein cyfnod? Ai y gwlad weinydd sy'n dewis peidio gweithredu yn enw tegwch? Y gŵr busnes, efallai, sy'n rheibio tir gan ddadle ei fod o blaid tegwch ond yn awyddus i weld ei fusnes yn llwyddo? Neu'r person sy'n cau ei lyged i anghyfiawnder yn ei gymuned heb ots Pwy sy'n diodde'? Wy'n amlne fod y gair 'Felix' yn enw canol i nifer fawr ohonom. Faint o Gristnogion sydd, fel Paul gynt, yn eistedd yng nghelloedd carchardai a neb yn malio llawer, y bobl sy'n ddi bwys i'r byd? Y sawl sy'n dipyn o boendod i'r rhai sy'n credu mewn trefn. Nawr dyna le mae mudiad Cristnogion yn erbyn poenydio a chyrff tebyg yn gwneud gwaith amlwg werthfawr. Bydden nhw'n galw arnon ni i lythyru, i anfon e-byst, i wneud galwadau ffôn o blaid y sawl sydd yn ddi-lais yng nghelloedd carchardai'n byd. Ond nid yw'n gyfrifoldeb i ni weithredu fel ac y gallwn wneud, gan dderbyn na all pawb weithredu yn yr un ffordd. Beth yw'ch ffordd chi o hyrwyddo cyfiawnder mewn byd anghyfiawn, o godi llais dros y sawl sydd yn dioddef yng ngwyneb y cyhuddiadau sydd yn hedfan ac yn byddar i byd. Gawn ni rai ni gair o weddi. Madde yn un nefol dad am fod mor lligor yn, yn ymateb i anghyfiawnder, sy'n cuddio tu hôl i fwgwd nid fy mai iais.